Right, uh, ladies and gentlemen, back to back with Kumusha Podcast Show. Tadzoka zvakare nhasi takuvegirai Young Fantan pa Johannesburg in Pretoria. Makadiko baba? Eyo, eh, madi mkoma. Ah, balato balato. Boss chale makadiko uko. Eh, zviri zve wangu ha ah, ndilombo bata bata chichi chichi. Eh, samoda zvacho zviite. Museta maseti.
Eh, vaza chibaba ichi. Eh. All right. yes uh, tichiri papo uh, ah, mukoma chalemati nhasi sezvo tina fantani vanhu tombohwa panyaya dzese dzekwafantani here kana tombohwa tii muchidimbu
oh, i think the best ka yeah. guys uh, ah, fantani ka mm. munhu mm. wandaziva for a long time yeah. but problem ndekuti aingozivana chi online or Pama social media.
eh, pasocial media tichingoonana mukati imomo so what happened is uh, i was in zim that was i think three weeks ago or so and, and then pakaitika kuti schedule yatinoenda se Ati hakuna aina kufambirana zvakanaka yee and then fanira ndimbaazongoti mwana mukoma kana ndaita se ndapindira musouth africa ndokubatai and yes sir so right now we are in south africa we are in pretoria mm -hmm. and tinaye fantani fantani light here kana kuti
young fantan okay tichiri papo mkoma ko imimi rekuzvarwa munonzani Alright, zita rangu ndoitwa Nicholas Mbaiwa. Mhm. Mm Ndosita rekuzvarwa iroro. Okay, makazvarwa kupi mukakurira kupi? Inini ndakazvarwa kunonzi kwaMuriwa. Mhm. Mm Ndo kumusha kwangu paMuriwa mission. Yeah. Right, ndakazokurira ku ndangoti kubva grade one svika seven ndakakurira unonzwi rugare okay mm, from form one to four ndakazoenda kuchitungwiza ndokwandiri kusvika izvezvi izvezvi muri kuchitungwiza wangu okay okay ya tichisvika ipapo saka timbonzwa kusvika panonzi zita rekuti young fantan zvinotanga sei Cause apa pandi tiri muchitungwiza ndoona muri kuraramira zvamanje takuda kuziva zita. Zvakaitika panapa muchidimbu ndezvekudai so. Mhm. Ndaiimba mangoma kubva kudhara. Pachiri kutori kuchikoro magrade 7 uku tichitoimba mangomawo zvemaclass zvimwe zviya zviya teedzerawo mangoma evanhu tichidai sei tikuita sei. Eh, ndakazotanga kunzi Big Bone ndozita rangu randaimboimbisa kudhara. Okay.

ndakatoenda zuva rekutanga ndakana rechitu rechithree vana mukoma ya vari busy nei nei hmm. pandazongosvikawo rimwe zuva mukoma fantani vakatogara mustudio pane ridhim raipindwa rainzi zim talent eh. Eh. ndopandikatosvika pepe ndikatosvika ari makuseni ti ndakatotanga kutosvika ipapo panongoti pe studio tsamufana kunani mazuva ndichikuona vana kunaita vezvinhu eh. ndana mukoma ndoimba ndonzi bigiboni ah, unoimba aiwa bho haisi nyaya mm. saka pazo zvisinei riba akabva atongozvikongoa iwe aize ah, riba utaza aona ah, zimufana here aize ndokana ndichimuona panapa chichichichi rikatimonzwa tanita sei ndobva paiswa ridimu riya rinonzi zimtalent bva ndarowa my first trend freestyle rainzi kusimba mm. Rings nanzwa kusimba uchitaurwa chusport monazi mm. levels akapfeka fesi rechiganazi mm. fantana achitonge afirwa nogogazi kabhegi mm. kekwaribe kane mabhotozi so kusimba pane type yekusimba kusimba kusimba kuita chinotimba kusimba poita kusimba kwekuzvimba kusimba Pabva paitawo kusimba kwemimba simba daro manje kumafanira vakabva anakirwa Yes, sir. Yes, sir. kubva watopukuta pukuta kamera yawo ha because Mm. kumafanira mazuva aya vaita vakubatidzira kamera zvaivo Eh, ah, eh, same time. Pukuta pukuta kamera yawo ndobva watoti video Mm. vatopedza kundorova video refreestyle robva ndatorekodha song yaya pariddim ndobva vatondiningirira saka nditorimo mustudio nditorekoda zvikanzi amufanira kungona kuti chii yeah. iwe unofanira kunzi junior fantan junior fantan yeah. yeah, because utori fantan chaichai yeah. fana utoita art kana kutobvisa hembe mfana wangoise mm. wakatoipa paart rako iyo zvekuti kona pakanzi fantan mc fantani Light. artist Eh. Ah, mfana wangu combination inenge yakaipa ndikadai haisi nyaya mkoma ungarambe zitopona mkome aiwa hazviiti hazviiti ndikatobva ndatomotanga ngozviti yangu fantani yangu fantani yangu fa- kuseni ndichitodzoka kuchusport zvakaitika musi wewednesday kuseni thursday nditodzoka kuchusport ndakaona patune newspaper Eh. akutonzi new young artist wati wati wati wati Ah, sina tokandwa kandwa pa freestyle ratotrenda trenda mm -hmm. but this was social media ngasati nyatsosimba
sezvaitoona onawo vaiziva nezvemedia yeah. ratotenderera pepe ichi chichi saka chakazoitika mai ndechekuti inini ndasina kusainawo jusbord anombosaina eh, eh. ndingori mupfana wana mukoma kana nanhasi eh. saka nekoti every show inongonwa nana mukoma ndoita sei nongonaya yeah. saka zvakazoitika maende zvoti ini ndakazochinja genre music mm -hmm. andichaimbe zim ndanzo ndakuimba afro okay alright chimbotiudzawo kuti iwo pongo ruchusport and eh. because uh, kuchusport zvakuri patinonzwa pane mavisions akawanda mm. and mm. Pano vanhu vanoti Chusport yakandidzvanyirira ndichipa maweeks vaisandipa mari ndichienda kunoita mashows. Vamwe vanoti ah Chusport ndiyo yakandisimudza kuti ndisvike pandiri panapa. And yeah. ndaona zvonzwisa kuti anoshanda sei vakomana vave kuChusport like Koma, how do they organize? Yeah. Sisi chichi chinoitika kuChusport. Yeah. Kurekoda song kuChusport i 100 dollars. Yes, sir. Kurekoda track Chusport. Mm. Saka mona zvinoitika ndezvekuti e, kuchusport vana mukom isusu tinoenda ikoko tine pressure tichitsvaga help mm, mm. mebata mm -hmm. e, tinotoenda ikoko tine pressure kutsvaga chi help because ana mukoma ndiwo vanhu vacho mudhanzi right. e, e. ende zveipapo ke izvezvi music yacontrol media mm. mm. but yesu aida kutaura chokwadi iri zim danzo yaikontrola nechisport zvakaipa waiti wakanzwa kuri upcoming rekuchisport ah, aiwa unenge utori safe pazvinhu eh, zvako eh, eh. maibata saka zvakazoitika mai ndezvekuti panainzwa nyema issues yevanhu aya ndikuti nasina basa nazvo because ndaitoda help ndii ndaitonetsa mukoma ndikupi kune show saka ndozvandakaona ndo zvinotoitika kuvanhu hobho but chinozoitika mai ndechokuti munhu anozonongwara akurira wakuudzwa nevamwe vanhu kunzi iwe kudyirwa mari here zvinhu zvaiva zvinotokonzereswa nevanhu kuti tanzi munhu akagara umba kwake anga angofunga kuti chizoa kuti ndidyira mari hazviite pane mafiya okunzwa rinozongoti mm, iwe wakapusa iwe wadyirawana mufanira unongoita mashows waitora mari isusu tisi tinotonokumbira mukomana kukumbirwa kuimba ozoona mukoma fantani munhu wekuti anokwanisa kutongoita kuti ngona pastage upefoma ari ega atori ega na levels wake na ribe wototora mari otobaya pachi paten eh aise sai tutori na mkoma pa slow train roro kumbro ndongo pondrochi kana kana ini nichinja kandisvitsa kwano ma shows ndataura from ndakasurvive from 2017 to 2020 ndichizikanwa nevanhu ndichiuraya dance kumashows ndisina song yange iri mustreet kana one pazvaitozikanwa nzi mukoma fantani vakanditi are you ready for young fantani kaitozodayiva dance rakutswa because inini kutanga kunyatsokwira pastage chaichaiyo zvekuuraya dance ka ndakatangira pasoja love commemoration yakaitwa inenge two february here eh. achizoti 2009 pakafa soja love soja love akafa gore rino yakazoitwa eh, the next day right eh, eh. saka ndopandakatanga kundojudzana mukoma fana ndopandakatanga kupinda vanhu saka bva ipapo ndakatoona kuti vanhu vakutonakirwa bcause inini ndakanhingirina nhasi ndakana pfungwa dzekubvisa hembe mukoma fandana wakatoti ndiri pakati pekuuraya dhanzi ikoko ine ndibva mukoma fandana wangu nditi akunaya mufandan bvisa hembe oziva vangononditi pabe ndatoti pule ndakunonopiwa mvura kuti eh. ndinwe ka inzi mufana wangu watobvise hembe sa ndakazongoenda ndakazongonodzokera noconfasa eh. fana wangu nosumudza maoko bva ndatanga kuombera maoko kaaobva ndatanga kuombera ndasiya mike pasi bva ndabvisa hembe vanotanga kuitenderedza so a vanhu vakanakirwa takavanatisa pasteji kunzwere tsoke tsoke tsoka samatesa nane four masong anga ndaitemba pastage yekudairira Eh. dai nesong yainzi michero kusimba neyainzi izvi ndopedza ndomasong andaida andaida saka ndangosvika ndorova foiwa Yeah. saka chakazoitika mai ndicho ndakazogadzira song inonzi different pattern After three shows song iya inzi ndauya nedifferent pattern bvisa eh. ndauya nedifferent pattern bvisaorit orit fana ndambobvunza hmm. iwe song yaunoti iyi ndo yakandiburitsa ndeipi yaunoti yekutanga changa yakanasa kuti iwe utanga kuzikana kuti vanhu vaita sing along right vanhu song yangu yavakazitanga ku masong aya ndikuta nezvafo aizikanwa kumashow eh. Eh, vaitoti vanhu vakatonzwa kuti iyi song vaitoziva ndeyekuti kusimba vaisazonzwa malines epakati vaingodaira kuti kusimba vaibata song yakazondipinza inini yange yatonye social media hmm. it was last year but one inonzi maex eh, eh, ari eh. kuko ex andiganzira ndo song yakazondisvitsa muvanhu zvekuti ipapo ndaisatoziva nezvetiktok akatongoitawo song pandatongokandiwo patiktok yaputika song yaputika pano panatozoona kuti right because ini pandakatanga kuinzwa song iyo i didn't know kuti ndiwe ndekonzwa ichingova especially vasikana ndo vakanya neipusha song iyo patiktokoinoitika eh. patiktok manje masong hope anorira patiktok ekuti vanhu vanenge vasingazivi kuti muridzi waye ndiani mm. eh. the example ingori padhuze firstly ndeyekuti pane song inonzi shegu Eh, eh, eh, so mende mfesi wangu anonzi mr sheko pane mfesi uyu akatozozviti mr shegu after atozoona song yake aizikuzika zita rake raanotoimbisa ndirekuti stadman aibati hmm. stadman ndo zita rake anoimbisa akatozozvipa zita rekuti shegu after atozoona kuti vanhu vasitoziva ndini ndakaimba song ine zvakatozomutorera time kuti vanhu vazive kuti ndiizotika patiktok pandipe kuti panotrenda ka 30 seconds so and ka 30 seconds panogona pasangana zita remunhu kana kaklipi kako kasonga anogona kungoiswa picture kokandwa patiktok kobva katoputika ndozvinoitika pa saka pane pakutoda simba remunhu kuti iwe upushe song vanhu vazivi song ndeyani ndeyako Eh, because shegu song yake yakaputikana nemistake anga atoirekoda kudhara ndofazongoputikawo pavhari asi chimbonodza something paunovhura paunobvisa hembe pepe Eh, anokumba kwenyu anoti chii Ah, muri kuona inini ora tombotura forms wako pamwe inyongorino yekuti inini pamwe inyaya yekuti ndakatongokomborirwa wanizi aa mukuona inini maparenzi angu haana pressure anana basa nazvo maparenzi angu haana kana pressure okay maparenzi angu inini vanhu vekuti vanondisapota kusvika palevhel kuti vanongonditi shamari ita zvakuita okay shamari ita zvakuita mutaro wangu inini Hapana song yandoburitsa yasingavhiwe. Hakuna eh, show yandoita yasingazoone pa Eh. Ane- YouTube. anenge airoona kuti haasi kunyadzisira Eh, Okay, ano- okay. anoona kuti haatombondi futi kuti iwe shamwari ndakuona wanyadzisira pakati Eh, anongonyarara Eh, zvake because odya izi. nyaya- zvinyi- zvinyadzi ndo zvinototrenda mani okay saka tiudze ko pamaskits apa young fantan because inini kuti ndinyatsokuziva um, to be honest ne Eh handingamboti masongs andikanyanya kuona I can say maskits akawanda ndo andakaona kuti ndigozoziva kuti kune munhu anonzi young fantan so can you tell us more about the skits kuti zvifamba sei right zvinoitika mm-hmm. panyaya dzemaskits mukomomo eh. eh, chakakosha muindastry yedu isusu kuzikanwa nevanhu

Chapresa anogona kupedza gore rese asina kubvira ita kana Album. album Mm. but anenge ari mutrending Yes, sir. chapresa anoita maskits maprank machi kuitira kuti vanhu vasakukanganwa Yeah. industry yedu mukoma kune munokanganwiko kune vanhu vano- vakakanganwiko Aiwa, mazimbabweans anotokanganwa Eh, very kuna quick vakakanganwa. ameno ameno ndivanhu vavo vakaita sezvo kune vanhu vakakanga izvezvi atombozoripfira dhenda ari kupi hapana ndizvi hapana but munhu uyo akapisa end of last year but haisi management haisi kungotadza kungozvimanejepamwe pacho imanagement eh. pamwe pacho inyaya yekuti vanhu vemuzimbabwe mhm. vanoita inonzi wave eh. munhu haaramba achipisa zvafana kana vanchichi cheche eh. akauya ka one after ah. that shamwari vakambopisa vanhu vaive munzwa ah, tatotyawo patikoona vanhu vemuzimbabwe vanokanganwa saka ndakaona kuti right ndoita sei mm. inini nditori netalent remaskits kuti kuchikoro changu changu ndaitoitiswa madrama mm. ndinotozvida zvemaskits zvezve ine ndinotozvigona saka pandakatongoonera kuti ndikuita maskits ari kuonekwa ndakati right plus maskits ndomaitira kukudza maaccounts angu
tiktok mm. neinstagram mm. ndoda kuti zvigare zviri up to date inini ndinoposta skit every day okay every day izvezvi maratidza foni mangu mune maskits more than 20 asati apostwa which means ndine 20 days chero ndisingashute ndichingoposta ndichingoposta chete orit chinhu chandida kubvunza pamaskits apo unoita kunyora here kana ndinongofunga kuti tii panapa totanga kutofunga kuti amana ayo bhebiro ngaribvoko rine magaro unoita zvekudaisori
maskits aya ahanyorwe mm. nefirst wangu anonyanya kuita naye anonzi mc adama ndimc wangu kana kuri kumusic ndiskits patina wangu kana tiri maskits mm. akatorarombo kake anenge aitombofunga maskits aitoma aitomarekodha mufoni mm. right skit randinanhasi ndiri kuti chakati chakati uye achadai achadai saka ndakaonoti ndikambo ndaita maskits eh, vanhu vaiti zvinyadzi okay. zvaisava zvinyadzi ndaimba music yevanhu but ndaimba ndakaita ndakaisa maheadphones alright alright alright anozati maheadphones ane confusion yekuti ndinogona kunge ndiri kutoimba ndisingazikanonzi ndikuimbisa eh, eh. eh, unozazvikwanisa kunzwa voice rako
unokuitoshezeroise saka ndoshandai ndozvozvandaingozamara kuonesa vanhu kuti zvinhu izvo zvinoita se zvinoitika ndini nde one munhu anga ani atrake ega kumaskits saka ndakazoona kuti vanhu nenyaya yemusic yangu ininika

Ah, but Usizoponzi but dudu. mas- maskits manje ne- ne- ne- ne- ne- nepashoka And These inini- are two different things. Eh.
inini zvinhu zvandakatogona kupatsanura zvo Mm. kana ndichiita zvesong ndokuita zvesong kana nda zvemaskits ndoita zvemaskits mamwe acho maskits andobatsira kuti ndipushe masong angu but ini chandakaona ndechekuti uh, in a way mm-hmm. maskits ane mari when it comes to social media eh, and eh, eh. uri kupusha maskits uri mm-hmm. kupusha music and yeah. which means uchatora mari kusocial media uchatora mari kumalive shows exactly. and bcause chinonetsa ndechekuti vamwe most of maartist and yeah. anobhesa nechinhu one Mm. ngobata yeah. ungoti ini ndoimba kana zvichiminzi kana asiri mustudio hapana zvaari kuita aende kubasa adi hapana nechaanoita ngo mm. chaanongoti ndichongoti kana azongo musi wo azonzi pinda mustudio otopinda mustudio otoimba andi mm. but inini unoona mapandakakuona ndikati unoti mm. uri munhu wekuti anokwanisa kuita zvese ende ndo pane mari ukaona kuti murume wakwanisa kuita zvinhu zvese kuti minzi ndo mari pari pairi papaandakatanga ndamaskidzi mm. as hakuna munhu asingandizivi as long as aine data eh. aine foni hakuna munhu asingandizivi ende vamwe vanhu vanotoshamisika itonzwa pastage ndichinzi

palibho hameno ndopakanyanya kutrenda yanichi eh. but song iye was a distrack rapogba nalibho zvakaitika ndezvodai so ndikaenda kucup clash ka1 eh. it was last year but 1 eh. ndipo panyatsotanga zvemacup clash zvako mazuva ano last year but 1 ndakaenda ka1 ndakuona kuti zvinofambiswa sei bva ndasvika ikoko bva ndakaburutsirwa musemifinal takasara tiri four Inini naPogba, eh, Libo naAta, Okay. Felix Ata. Saka ini ndakabva ndapuwa ani Pogba, Libo vapuwa ani Ata. Ini Pogba ndiye akabva andiburitsa. Pogba andiburitsa kudaro ndiye akazonowina chi Cup Club. Eh, Saka zvakazoitika pabende zvekuti eh, Pogba eh, ti- vachidzoka Pogba aka awina cup clash akagadzira district Pogba. Yeah, yeah, so remember.
Song yake mm. kunzo kuti anangane na nevanhu vaida kunangana navo yakabva yabata nzira nesu chi hmm, mukadzi ina ndakana apatapa tonangana daka kana wani ndezvebasa ndezvebasa inini ndakatozvitora sechi zvebasa ndobva ndangoti haisi nyaya mangwana makuseni ndikunzwa liba replyan pogba achiso futi nini
so inaenda kudzidza mada kuti liba vatongokutangawo zvako ndobva ndati maya iye aifunga kuti pamwe aupindwe kungoimbawo Eh. Eh, weza because haungangopfuure seartist ungopfuuridza line rako Ngotoona kuti mukoma sei kalazo adai pasongo yako ayo. Saka njana andaita ndakavana nombo district rangu. Rakanangana navo vakomana ava vari two. Saka Okay. chakazoitika mai chakazonakidza manje cho district rangu rakatrenda kupfuura avo. aiwa alright alright mina inini ndanza ndarinzwa ndamborinzwa Eh. but but handizoti washandisa rhythm ripi but tokwanisa ku- tokwanisa Chinondipa ichi. alright amupe kana stage reading mdara ambo ambotifilisa timbozvinzwira bcause zvanetsa zvekuzo ah, ngozvavara nyaya yakanetsa yedi pane patana beef okay. ndi wangu mm. pogba ndi wangu zvotodaro mm. but panguva iyoyo but chinoitika mai ndicho zviri right mm. mafans haafanira kufunga kuti tikuwirirana mm. atiite mari ndo pamunoona pepe panoitika zvimaclive zvakona ngale nambida Eh, eh. mafanzi haafanira kutofunga kuti idhiri kana chii vanofanira kutogaya takamakana kuti hazvinakidze eh. because mafanzi akangoti maskitsi aka hazvinakidze andidya yes stage reading hanzi young fund and commercial broadcast show mm, mm.
Sinyazobuda mune zvakanaka.
Dhisi ratori nzura panda kamdara.
Yes, me.
Young Fantan on the mic. Mm. Boss Chale.

Eh. osecha di- aliboy tune Eh. osecha district rapopo munzwe kuti hapana personal Ah, but Ah, ah, kana ah, kuti ah, muzara ah, mamuri ah. upcoming ngelibva Ah, apa ah, ah. Alright, sir, iwe udaurira kuti mukomana hafi akaita aiwa zvai that was then Eh, zvakatopera nongo- anoona kuti mukomana akatozoina kapclash nandina kapclash eh.

maya ndevangu vanhu veve ayo ndikuti like una soja love akazoimba kuti akupinda pesinari uyu mm. angatoona mm, mm, izvo hazisiri zvenyu zvezvanzi
ukona ukatoona totora nyaya dzemari rekodzi pesinali ka ah, mheno watofanika usisiri artist Okay, Eh? saka unzati Because zvinoitwa kuona tichi hondo inopera nechi nehondo.
Eh, dai ndaka- ndaka- dai libho akaya akanditi fight ka ndaitumwe muti wechi Fight.
but libho akandikandira chii mashoko bva nangu mudzodzoro nechi Alright, Masho. alright. Hatimbodai so. Kuti iwe tomboti mukadzi walibo, tomboti libo ane mukadzi, womva wadanana pamwe wa- pamwe ingaita ex yako iwo. And womva unorikanda irororo. Zvinofamba sei? zvinongaskatobudiavangofanana nesituation yaholy ten holy ten akaroora musikana aidanana navotozotanga kutobuda mapictures but vot asati amboimba nyaya iyo achiti iyo wakatora munhu andoholy ten anotakanyanga vot hanzi ola ini ndakanyimira mavhotsi
aiwa ima munombotere nyaya yekuti haana kuimba but akaburitsa masini musati mamunzwa song ya wellitene yekuti kana mjolo wenyu wapera boys time mavideos zvekulikisa zvisinga eh. maidios orit isazvo zviramba but what I'm, what I'm saying is votes mhm. haana kunopinda personal kuna holitee haana kumbobvira zviri ndikuti iwewe tomboti iwewe ndiwe iwewe nalibo tikachitaura nenye mm, anzani secolors nasoja mm, love mm, pakapindwa napersonal kuti secolors anga kutopinda personal itori yekutoti inotobhohwa pamusoja love aisotomufadza kuti haasi kuita mwana uribata cause i remember soja lava vaimba song yekuti hanzi mwari chishishishishi handi mm. nenyaya yemwana handi yeah. but secolors ndoparonda iroro ndopaakunodzvanya and is it advisable mm.
chinozoitika paipa mm. zvinhu zvacho ndezvemusic mukoma ndakutarira ife mm. zvinhu zvemusic zvinoperera kuchi eh, chero yakanzi ipersonal yakaita seika unzwere Eh, zvofanoperera kuchii Alright. but then fanda neno ndimbori neumwe mubvunzo ungori personal strictly for ini nanditi yeah eh, ndikumbira mbokubvunza but I, i know kuti munhu munhu ane muonero wake anditi Mm. neno ndine maonero angu but ndada ngubvunzawo personal according from your own point of view kuti unoona sei eh, tikatarisa anonzi ani admire mamavi Mm. Ah, unomona sei which side as if ari kuvarume kana kuti ari vanhu right chinzwa manje ndiri ngobvunzirawo pakuti you know mukuona inini mukoma eh. ndiri munhu wemaskits eh. mm, mm. munhu nemunhu ane ati rake mm-hmm. zvafana nepamapodcast chaipo chaipo mm-hmm. kune vanoitira muroad Yeah. kune vanoitira mudzimba kuneanoitira mustudio mm. kune vanoitira muchechi kune mamwe motikari chaivo eh, riya riya iart riya riya ndira mama v mm. inini andizive nezvamama v pachezvavo ivo eh. ndinoziva ndichivaona kunze mm. mama v kana vachiita maskits eh. vanenge vakapfeka zvinhu zvechikadzi mm. but kana vari kumba kwavo vanenge vakapfeka zvinhu zvechi ah, but kumanama avanga vakapfeka zvechikadzi Ah, suti yeblekerenda yes because why why wanga kapfeka zvechikadzi manama aive ari iart ndezveart Alright, saka which means oh, alright which- but inini kana ndiri kuside remaskits Eh, zvakafanana nezvezvi ndikuziva nenyaya dzechikafu Mm, Eh, mm. ndiri munhu anoda kudya zvekuti handina kana basa ndikudana nemunhu alright Unonzwere?
hauna basa nemunhu Eh, eh. basa nechikafu But hazvireve kuti handidi asikana aiwa asikana ndotovada ende ende nditori nemusikana alright Mm. fana ndichimboda kuti ndimbokubvunza ipapa kuti iwewe Mm. chimbofunga kuti mm, moms wako namudhara wako iwe Mm. and wapinda mudn pamwe watobva uchechi Mm. vatotokuona waka- uchitora skit wakarova brani dress vanoti chii art alright kana ari munhu amira aingoma musakanonge zvenyu aiwa ndisukanwa kana ari munhu anonzwisisa ka Mm. iart alright alright munosere munhu asinganzwisisi art ratiri kuita panapa akapfuura paroad apa anotoshaura chii chikuitika anoshaizikichichikitika Eh, eh. anogona kutofunga kuti pamwe tikupenga because muona zvatiri kuita Yeah. tiri kungotaura nyaya takagara takaisa maheadphone nemamaiki ka Eh, eh. foni iri apa rikutotora chi Eh, zvikutoenda zvikutoita sei Eh, munhu akadarika pasi kazive nezvepodcast ka anonozvitosvika achimuti ah boys ndaona vanhu vanopenga ka mm. amene kuti havanzwe here kana kuti ungaitotaura akaisa maheadphones aitotaura nyaya vakatogara zvava vanhu ivavo Eh, vaibata kozi ungasinganzwisisi art mm. vanhu vasingatonzwisisi art ramhamavhiri yareka Eh, vanotoona zvitoriwo zvekuita se zvekupenga but Alright. vanotonzwisisa vamavhi ano mafollowers Ah, akawandisa vakawandisa zvisingaite zvekuti aiwa unoona kuti chi- vanhu inini vese ivavo va- havapengi mamavhika handina problem nawo Eh, personally and like ndotoona maskits awo kubva kudhara ndotoona Mm. maskits awo Mm. and Eh, inyaya yangotaurika zvavana last time patati naoriano mm. we ask the same question zvinhu zvaizvingofamba mastreets and hakusi kuti its according to us mm. and kana tichikubvunza ka hasi kuti tikubvunza takazvimirira yeah. tekuti pana mwana ari padhuze nawo akaita saoriano tichimubvunza kuti oh, mama v hofa and mm. ngatiudza kuti aiwa muno bo
ona saka inyaya kuti information atiida kugather so that when patodzokera kuvanhu ka and zvafana tikaposta video iri vanhu vatone maonera mwana awo kuna mama v just bozo few exactly. or kubata mm. eh, eh. anyways aiwa ya mama v adarika fandan chimbotudzo mune uh, musouth africa mm. uh, mashows amuri uh, kuita eh, muri kupromota nani who are the promoters amuri kushandisa navo mm. eh, isusu munhu atisheedza kunoku mm. anonzi mm. dj jimalo alright dj jimalo ndiye anozana nanhu ake mabhawa eh, eh, eh. dj jimalo ndiye akatsvaga mashozi matitagireo mashozi kuesei ndo kune bhawa repanhingi chaona ndiye apana nguva lashuwa ndo mari dzakati
zvakangoitika but uh, ndambonzwa chiti its your first time in south africa
kuri sei chimboudza vanhu wadai pana mwana vasingatoa south africasouth ah, eh. eh. bo zvotodaro eh. mm-hmm. but kusouth kunongoda munhu akangorongeka
iko kwacho kwakatongorongekawo
ah, south handingadi hangu taura much about south but ndingotaura maonero andaita because handaya nguva ndipana paye two days but zvanangu unopa two days nosandangu pupura wangu ndisingazozivi kana ndakagara one month alright alright alright but uh, south africa but ungadii rogara one month maybe wapuwa mukana wekuti achimboramba uri kunoko hayi nini mukomana kutaura ife ini nezvekugara kunze kwenyika handi auzvidi inini ndofarira zimbabwe kupfuura zvimwe zvinhu zvese Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. kwandiri free kuita mm. zvandokwanisa kuita mm-hmm. kunoku kunonetsa pakuti nesingazivi kuti zvinhu zvepana zvinofambiswa sei isusu zimbabwe titoziva kuti kwakata kubadzirwa kamera kwakati kunobadzirwa isusu tinotora maskisi chero patada mm. manje kuno kunototyiswa nongonongobuda pastreet ka otongotora vhidhio vosungwa eh. saka ati haridi izvozvo mai zvokuzvimbunyikidza eh. kunoda free wakasununguka plus kuona music kunoka inyatsopushika vanhu vazhinji Vanhu vazhinji vandakanzwa vanhu vazhinji vanobva kuma kuharare vachiimba mm. vakasvika kuno vanopera vanopera ah, izvozvokanganwikwa vanokanganwa ah, iko vausunyepo kuno kuisurvive the fittest kakose mm. vanhu vakaita sisi ndinotochema chema namukoma wangu chifinhu eh. mukoma wangu chifinhu ndokana njoza mukoma dzokai mutange maworks mm. because ana mukoma chifino vanhu vekuti vakatorira zvekutodaro but pakaya kuno kumukoma asi anamboona maworks ake ndinganyepa saka uh, in other words uzamadaro kuti iko kutongopusha maworks from south africa kuti music yako ikwanisa kutererawo zimbabwe munosana music kuti upushe uchibva kuno uchienda kuzimbabwe zvine so ora chero uri kuzimbabwe kwayo munosati chii mm. ndopaunoona kuti harare ine imwe simba rainaro yeah. mm. munhu ari kwamutare haakwanise kurira kusvika palevho remunhu ari kuharare hazviiti cheuri kuzimbabwe hazviiti hazviiti harare ine simba rakawandisa zvekuti vanhu vese vanoimba maharare vakanzwa putika nhasi vanhu vangu noteza kuzotonzwa upi musaa muchiona kuchipana nomumwe anoti munhu akamburira anopera kuvaye mumwe zvichiita zvakadaro eh. mm. end of last year takazopedzera tsana namadedido eh.
iripo zvabada vabada mm, taisatomboziva kuti kuchange kuno vanhu vakaita

Java, inini naculture love mm. tiri maartist ah, kuartist do atiri kubvunza kuti uri kucomedy reka kuti warati atimbomiri iwe uti wokuziva culture eh. love ari comedy record ari kumusic plus iwe uona ka iwe yangufanira no when you are dealing with maskits unoita skits kana uita zvemusic eh, because music yako ukaterera mabhazi wanga uchiti papanapo there is nothing more zvemaskits zvinonzwika pamusic ona kaucha love eh. ngoma ndakutaura chokwadi pamberi pamwari mm. Ah, kaujala vanhu nyatso understand Alright. atirage kuti zvinofamba sei Anoona- anoimba ena anotogona nema atori nemasong ari muvanhu. ndandakaona ane imwe song yakabuda ana vanchichi vaitadza kuti panenge pane rudo rwuitika vari vari kupusha Ah, vari ma- kudanana here vane kana song kuti yavakaita inonzi mugadhini yanguda kungofana neyawingia ndo song yavaitongoitawo zvavo haa zvekuti vanozodanana kana ndavadana ndizvo zvakutozozikanwa navo variti kozi ndini handingarambire kaucha love kuti adana navanichichuta ndinenge ndiri kukuita zvinoziva nyaya dzavo chozoti kandinge ndichibva panapa ka ndichakasangana nomunhu hauna podcast obva ti iwe uchinyatsotauraiwo takanzotaura zvekuichitinanenge wadanana
right ichiri papo mhuri yezimbabwe not forgetting zvekare vanasauro vedu vanoita kuti podcast inge ichienderera mberi varipo vecharleston prince panumber 1 votreka in campton park kune vaya vanoda kuprintisa anything vanoda kubrandisa motikari sound system remotikari riripo zvakare paaudio city panumber 25 n street ndevamwe zvakare vana sauro vedu vanotibatsira kuti podcast inge ichienderera mberi as we are there we sign out thank you very much mure zimbabwe without you we are nothing but with you we are something yes. nasi thank you thank you Bye. as we sign out